Kaluwore gi kaka waseneno sirikal masani gi gik mamoko kata kwa weyo mag jopuonjni ok gisebedo ka gitimiza kata gichopo promises gi mang'eny. Ok an gadieri ni ginyalo chulo jopuonj pesa. Eh, samoro wacho to kot oseyie ni jopuonj onego omed pesa lakini sirikal to samoro ok binyalo chulo pesa gibro, gibro mana temo chulo samoro dwe achiel kata dweche ariyo bang' mano to tabu oh, anyalo wacho ni sirikal nigi nyalo but uh, chopo dwaro mar gima onego otimre ema osebedo kada mo sirikal mowango wasebedo kon kod sirikal Ma pesa nitie nikech jo Kenya chulo osuru. Koro pesa nitie ok nyal ok onyal kwer ni sirkal onge nyalo. Ema ni pesa ok tigo e yo makare mondo mi idara ka idara monego yud salary mare e yore maber. To nyal to gin go but en ni corruption mantie kaluwore gi sirkal mantie loch ema miyo ok Ginyal timo sa ma onego bed otim maber. Mm, aparo ni kapo ni sirikal nosebedo piny ma gineno ni ginyalo yudo piny pesa i think ni korka lony taparo ni onego bed ni gichulo Ka- kanyo ok onego bed ni obedo gi ishu ni be ginyalo chulo kata ok gichulo. Yes, onego gichul Aneno ni sirkal onego chul jopuonj pesa nikech pesa onge, pesa nitie. Miwachono nyalore nikech pesa mokwongo malalo e treasury ng'eny mwawinjo kilando pile nyalo nyalore.
An daparo ni sirkal nigi uwezo mar chulo jopuonj to sirkal nitiere kod sources mang'eny ma giyudogo pesa. Iyudo ka gin gi projects moko ma gitimo bedo successful koponi ginyalo miyo jopuonj priority to gibo chulo. Eh, sirkal to nyalo ka jopuonj orido to ginyalo. Nikech ka gigomo ni ok gidhi e skul, koro chuno ni sirkal nyaka medgi msara. Eh, Kenjwa ka ing'e ni teko ema odago le. Koro ka ok gidok e ndara kata ok gidok e ng'anyo, ok gibi yudo haki gi. kendo pesa gi nok gibi yudo obiro bedo abeda wach monego bed ni timo to ok tim koro kok omigi pesa no kaka nowach ni miyogi no to onego gidog adoga e ng'anyo machielo mondo medgi pesa no kaka nowach ni medo japuonj ka sirkal ok omiyogi pesa pod an aneno ni pod ber abera ka gidok e e ndara ma gigo koko kama kama an nyalo miyo migi pesa to gidog adoga e ndara mondo oyud koko migi pesa Mm, I think ne riwruok mar jopuonj kata negi ka imene The rest 20,000. What should be done? En mana kech Kenya kae yore mora mora loso. I think women is the best thing they should do. Taneno ni en gima ber mondo mi riwruok ma jopuonj ochak oluong ng'anyo machielo. Yes, nikech mano en haki. Yes, aparo ni gin right mar jopuonj ni mondo omedgi msara kendo en gima ber komergi msara nikech jopuonje gima gitimo duong' kabisa. Kaluwore kod pacha, aneno ni jopuonje onego odhi ng'anyo machielo. Onego bed ni giluongo ng'anyo machielo kendo. Eka sirikal neno ni onego bed ni imedo pesa moro.
Jonyuol nyalo bedo gi shida sama jopuonj ok odok e skul. Eh, wawach ni ok gidok e skul to biro miyo gi tabu mang'eny kendo biro chuno gi mondo gichak puonjo kata nyithindo samoro e ot nikech nyithindo ema biro hinyre. Jonyuol ing'e ni dhi adhiya tich, jopuonje be dhi adhiya ng'anyo. To nyathi onego bed ni yudo somo ma onego bed ni oyudo e skul. Koro nyalo chuno jopuonj samoro girang private tutors kata joma nyalo timo ne nyithindo tuition, nono to nyithindo nyalo hinyre. Jonyuol bende koro it is high time mondo jonyuol bende oriwre gi jopuonj nikech eh, seche te jopuonj bedo ka dhiga ndara ka wakoko to jonyuol oling'. Ma miyo aparo ni sirkal bende osekawo osekawo advantage ni kata jopuonj go koko to onge gima gitimo. Jonyuol be koro it is high time mondo jonyuol be koro wuog oko gi jopuonj giriwre kanyakla mondo gigone sirkal koko mondo omi jopuonj pesa.
Nikech koro kaka jonyuol ok nyal bedo gi nyithindo e ot, gidhi adhiya e ndara mondo giungane gi jopuonje mondo sirkal ong'e ane weche minyalo timne.
Kabe anta suggest ni jonyuol bende onego bed ni team up gi jopuonj. Yes.
Mokwongo jonyuol onego bed ni dhi e ng'anyo ne sirkal. mondo sirkal omi jopuonje pesa nikech gin ema gikawo knowledge te mag ji te giketo e wigi kendo giketo kuom nyithindo.
Onego be gibende gikony jopuonj, giwuo gi sirkal mondo mondo one kaka inyalo kony jopuonj omedgi msara.
E japuonje ng'ama ne nyocha yudo pesa samoro manie piny moloyo to tich motiyo be ng'eny koro ok anyal wacho ni samoro ok gideserve kata gideserve but pesa mane giyudo ne ni piny koro nonego bed ni medo gi pesa moro matin ma kaka nomedgino gi pacha an ki an aneno notimnegi maber kata owinjore mondo omedgi pesa kaluwore gi tich ma gitimo e skul Japuonj o deserve pesa momigino. Adieri kwa ng'iyo japuonj tiyo tich matek. And japuonj chakruok mar knowledge mar ng'ato ka ng'ato ma en go e bwo piny ka en japuonj. E, kata mana oh, President Uhuru kama en tieno is there just because of a, of a teacher. Koro japuonj o deserve the highest payment kaka nyalore. Kaluwore gi tich motiyo, puonjo nyathi ma piny ma bed grown up ma bed knowledge ma ng'ato bed kata president kaka en president kata ma ng'ato bed minister ok kale process mabor ma japuonj omiyo okalo chopo kanyo. Koro omiyo japuonj odeserve payment maber kaka nyalore. Yeah, salary kanyalo wacho about salary, teachers deserve more than the one they have been given. Monego bed ni kata kimedo gino onego chak omedgi kata mondo mise omi. Because they do a lot of work Maka ber onego bed ni gin gibedo maonge koko moro. Oh, gimomiyo oh, msara no endi owinjore omigi eh? Ah, jopuonj mokwongo jopuonj e foundation eh? jopuonj ema yawo wang' ng'ato ka ng'ato kata mana na- jotelo sani eh? Giyudo profession kowuok kuom teachers. Manyiso ni teachers e background mar gimoro amora. Iwinjo? Koro emomiyo jopuonj onego mi msara. Tich ma gitimo duong' moloyo. Nikech tich ma gitimo tek. Onge gima gitimo apart from puonjono, inuang'o ni gitiyo kanyo, gimedo nyaka sechegi. Onego bed ni puonjo kata gimoro eight hours, to gimedo sechegi ma gimedo mondo nyithindo obed gi knowledge maber. Koro ber ka gipuonj omed gi msara.
Nitiere jopuonje moko modeserve to nitiere moko ma ok odeserve. Nitie ji ma ovalu tich ma gitiyo, en gi tich ma gitiyono gimiyo luor kendo gitiyo tijno kod chunygi te. Onego omedgi msara mondo mi gimed tiyo ka gimedo konyo nyithindo. Donge kata koro komedgi matin koro gi- giyie ayie nikech moloyo magi imiyogi matin matin no. Koro onego bed ni imedo gi moro kata koro komedgi matin e wi momiyogi no to bet at least moloyo magi imiyogi ga sani.